Ikelowa mondo wamed wawinj wachni. Amedo kwayi ni mondo imed telonwa Jehova. Moloyo, erokamano kuom miwa waneno kata higa manyienni. Nitie ng'enywa bende mane ok ochope. To wan kuom ng'uono mari, imiyowa mwachope mwaneno, waduokoni erokamano. Imed telonwa kata ka wadwa winjo wach ni Jehova, ichiw wach ma in iwuon idwa mondo nyithindi owinji Nyasachwa, nikech in ema inyalo. E nyingi Ruodh Yesu Kristo akwayo. Amen. Yesu opaki. Happy New Year. E waduoko ne Nyasaye erokamano ni en Nyasaye mang'won, Nyasaye maber. Jogo mok ong'eya, iluonga ni Magdalene Ogutu, to an anya Nyakach. Nyasaye bende olosona kar dak Nyakach, to aduoko ne Ruoth erokamano. Nowara chon. Nyasaye nowara chon kane pod an nyathi mantie primary school to ruoth oserita aseneno ber mare omiyo adwoko ne erokamano kata kuom higni bang' almost 30 years pod atimo sinano nikech pok achopo opak yesu pok achopo e polo pod atimo sinano ni mondo chieng' moro kuom ng'wonone ane wang'e Opak Yesu. Omiyo aduoko ne Nyasaye erokamano kuom thuolo momiya ni mondo achopi. I hope ni an audible enough. Uwinja? Koro uwinjo maber? Opak Yesu. Koro aduoko ne Ruoth erokamano nikech ober. Kane Nyasaye owara, noyudo kane an pod kaka awacho ne pod an nyathi matin. To Yesu nokwongo waro minwa. Ne wan jo Catholic motegno ahinya ahinya ahinya. Man ang'eyo ni abiro bedo nan. Mano ema ne lengo mara in life. Bas mamawa kane oyudo Yesu to odhi ir padri, ok padri, fadha, odhi ir fadha to miye neno. Kato bang'e owara, kato owaro owetena achiel achiel kachiel ma owar the whole family. Kane wadhi ir fadha mondo wawach Testimony marwa, ushuda marwa to fadha ne ok owinjowa bende ne ok dwar kata winjo wach ni inyalo warwa nikech kindeno e katholik nipuonjowa ni ng'at ma pod ngima mawuotho gi tiende ariyo ok nyal tim nade ok nyal war iwari mana kisetho to koro wan ni to wan ang'o mwabiro nowarwa to pod wangima be pod ok watho bas koro ne wapitana gi fadha To moloyo owadwa maduong' the late Lawrence Matinde en en mtoto misa kendo ne en altar boy kato ne en bende ne en um, eh, ne en chairman mar Legion Maria ne walemo South B na Queen of Peace South B koro omiyo ne en very influential koro dhi onyiso father to dhi gi muma so that was the first mistake mane otimo noting'o muma nikech kindego nok wating' muma nok oyienu father kende mane yawga maduong' to loso e Latin be ok iwinj gik mowacho eh, to in to koyieni kata mondo itim ang'o iting' muma koro en odhi neno father e ofis nikech ne ging'ero personally to ting'o muma so that was the first mistake bas koro owacho kaka Yesu oware mo o discover ni Yesu Kristo e yo mar ngima okuot ne father John 14:6 Father no turn red oriembe ofis mowacho ni kendo kik ichak itini nade kik ichak iduog kae nikech kanisa ma katholik eka e yo madhi e polo to yesu miwachono to apana so catholic church is the only way to heaven koro ne wapitana ma noriembwa e kanisa mar catholic ne wawuok wate Ka to wa join Anglican Church ne wabiro St. Stephen's ka. Koro St. Stephen's ka ema bede ka nyako na te nyaka Nyasaye oloso na kar dak atimo arus ka wuok e kanisa ma St. Stephen's ka kane wawero kwaya. Apa ni jok mane ng'enyu be ne onge. Jok mantie apa ni kwaya member na moro nitie mane wawero godo Those days many years kane pod a- an nyathi skul. Erokamano. Koro kanyo e kaka Nyasaye nochako omiyowa wuoth mawuotho kode ka wang'eyo ni Yesu Kristo e yo mar ngima, ok kanisa mar Katholik. Dok e kitabu mane wasomo kawuono, Jona. Jona, ang'eyo ni ung'eyo kitabuni jo Kristo, usesome ma useneno kaka ne Nyasaye loso gi Jona To Jona on his own accord notimo gima ne wu- ah, wuonwa maduong' otimo miluongo ni um, Adam and Eve. Kech Nyasaye ka nochueyo nochueyowa, ochueyo Adam gi Eve moketogi e puodho mar Eden, to ne gin gi fellowship gi Nyasaye, ne gin gi ushirika gi Nyasaye, gi lalruok gi Nyasaye. But Adam on his own accord no decide to walk away from God. En owuon to walk away, more, more rebel against Nyasaye. So because of that rebellion, pod why go through all those catastrophes because of Adam did what? Rebelled against God. And we see the same thing gi Yona. Yona be ka Nyasaye loso godo to ong'ise ochak wuoth odhi kanye mondo odhi kanye Nineve mondo oter wach Nyasaye, nikech Nyasaye nosego Darbim moneno kaka dhano timbegi richo, dhano monego obede ni wuotho gi Nyasaye oselokore, koro be ok pak Nyasaye eni mo, bende Nyasaye no gikia, gidonje lamo nyiseche manono. Nyasaye ooro wach ne Jona mondo odhi kanye? Nineve. To kane jasomo somo To waneno ka Yona notimore nade? Nowacho ni a adhi Nineve, ok anyal dhi Nineve. Koro miyo en okawo bagne, ing'eyo kaka sani kidhi safar donge nyaka ikaw bagni midhi godo safar. En be okawo mana bagne ka ng'at madhi kanye Nineve. To timore nade? Ochenjo Rut. En odhi kanye? Tarshish. Nikech ang'o? Nikech nok odwaro mondo odhi owach wach Nyasaye ne jo Nineve. Jona nobedo prophet ma disobedient. Kuom prophets gi te, Pok aneno ila Jona ma Nyasaye loso godo to oweyo Nyasaye ka gima obiro timo, oparo ni Nyasaye dhano, to Nyasaye bende ong'e ang'eya ni Jona to ok bi timore nadi, ok bi tiyo tijni. Kato Jona timore nadi? He decides to run away and walk away from God. Gima kata wan kaka dhano watimo ndalogi. Nyasaye nyalo loso kodi to nikech ok idwar mondo itim tich Nyasaye cha, you decide to ignore mondo itim tich machielo. To ok en kamano. Yona did that. To oparona, oparona kata an bende, there's a time mane uh, nopuonjo about giving tithes and offering. Modonjo, modonjo na maber kabisa. A ah, Nyasaye otimo gweth mare. Ma ayudo pesa ma bende nok ang'e ni anyalo yudo. To nonego achul tithe out of that money. Acha ni ah koro kaka dhano ichako reason yawa eh, yawa ang'eny gi Nyasaye nong'eyo I needed this money eh? ang'eny gi dich eh? school fees ng'iya ka uh, to dala kucho bigochona ni oh ing'e ni gima kama timore koro aparo ni ya Nyasaye this one you understand at least salary mara tachiwo tithe but ma eh To God, this one you'll understand. Koro nabedo gi wich matek gi tok matek. Atamora chiwo pesa ne Nyasaye as tithe. To chieng'no awuok adhi e chiro. I think it was a working day. To nabiro donjo e tich molewo. Kata wacho ni ah, wadhi e chiro ka ang'iew ABCD before achiw pesni kaka ne atimo cha. To donge ing'eyo ni mar Nyasaye asekalo ma ng'ado. Ma timo, ma ng'iepo, aya ma mtoka obiro oma to kochung' because gik mana ting'o ne pek tanyiso the driver ni ni wuog mondo ikonya ting'o gigi wakete mtoka kaka nowuok ni i kare jositi ka be nenowa kaka nowuok ni i e kaka jasiti bende odonjo mtoka to mane kaka nomakwa mtoka iywayo Ni alosi nothing. Ni wawach nang'o nothing. Noywawa moterwa ka but Marikiti kanyo nitie kar city eh? Dongo ng'e kacha moter mtoka iye kanyo. And do you know ka pod pod atemo loso oseng'ad nyaka receipt everything else. Ing'e how much you are we paid 5000 and that is the exact amount I was supposed to pay tithe Nikech nayudo 50,000 and I did not want to pay. Ma wacho ni Nyasaye, forgive me nikech wiya notimore nade? Odhi obedo matek. Eh? Ang'eyo no onego atim ma. Omiyo kata wan jo Kristo man ka, samoro wiyi bedo mana matek, ing'eyo ni ma ema onego itim to ok idwa timo ing'e ni onego irwak nyawadu ok idwa rwake Ing'e ni onego ikony nyawadu to ok idwar nikech wich mang'owa, wich matek. So as I'm talking, I'm also learning nikech I learned the hard way. Mawacho ni Nyasaye, this is exact money mano onego achiw tithe to atamora nikech adwa timo ABCD. Donge ABCD go nobaya to pesa odhi ne jo city council. Omiyo wich matek ok terwa palo and it is also rebellion. When in tough headed, you are also rebellious against God. To kibedo rebellious against God, it is sin. Opak Yesu. Koro wang'iyo kaka jo, uh, Yona notimo. Ne en prophet janabi mobedo disobedient number one, otamore winjo wach ma Nyasaye omiye kendo oore nikech en kaka dhano nofil nikech jo Nineve Chon, kindego apanu kinde ma lwenje ne ng'eny, jo-Nineve no o- osando jo-Israelites kabisa. Those early days, ne gin jo-Azeria, to ne gisando jogi kabisa. So, Jona kaka dhano wacho ni, ai, jo-Nineve kama ternegi injili apana. Gin onego richogi no Nyasaye otimgi nadi? Okumgi. Omiyo an ok abi dhi. Mane oloko. Oloko modhi. To in ma in kae, how many times ma Nyasaye loso kodi to ok itim gima Nyasaye kwayi mondo itim? How many times uh, jogo man gi mother in laws, your mother in law kata osimi forgiveness to makosa mane otimni 20 years ago pod imako nyaka sani kata mane otimni 30 years ago pod imako nyaka sani ma kata mamani tinde oti ma wang'e bok nen to imakone kendo iting'e iting'e ma lemoni bende chopo ok chopi Nikech ka wadhi mbele Nyasaye to wagangore mapek to walamo, bende lamowa nochopo? Ok chopi. Omiyo Nyasaye omed konyi dada kata ndugu ma in ka. Nyasaye omedo konyi kabisa. Ang'e ni issues kata topic ma in laws is a different topic. It's a topic that needs a whole day nikech there are many issues. To Nyasaye ema nyalo timore nadi? Ema nyalo konyowa. Opak Yesu. We go back to story of Yona. A prophet mane was very bitter. En bitter gi jo Nineve. Omiyo kata Nyasaye ore mondo oter injili to ok onyal timore nade? Ok onyal dhi because of bitterness ma pod en godo ang'owa e chunye. Number one monego wang'e jo Kristo ni ok wanyal ringo, we cannot run away from God. Koso nitie dhano manyalo ringo Nyasaye? Onge, ok inyal, kata item nang'o. Ibiro temo to but Nyasaye has already seen you. Ong'e kata kuma idhiye cha. Ong'eyo maber ni bende ok inyal. But kaka dhano, samoro jachien miyo tokwa bedo mana matek. Tiparo ni iriek molo Nyasaye. Iparo ni bende inyalo timo maber molo Nyasaye. Yona notemo. Bende noringo. Ah, ka noselute e nam. Ang'o motimore? Nyasaye oro mana rech. Mondo timre nadi? Omwonye. To komwonye, rachni after three days kaka noyueyo i rachni, aparo ni mano is more theological, Nyasaye mong'eyo nikech ne en e rach for three nights and three days. To in be in dhano ing'eyo, ka in e i rach be iyueyo, ok iyue. To ka ok inyal yueyo, what is the story? Donge tho? But Yona nikech Nyasaye ne en kode gi purpose, ne Nyasaye pod otimone that miracle. Ma after three days, rech otimore nade? Ongogo yona kanye? Mana ni neve kuma no kotime nade? Mano kodwa dhicha. Jasomo. Kane Nyasaye oore ni yore mondo oter wach maberni, otamore moringo. Ma Nyasaye o change course Mochako ochopo kanye? Nineve. Kosechopo Nineve otimore nadi? Koro yalo gadieri kendo owacho wach Nyasaye kaka nonego owachi. Ma jogi otimore nadi? Olokore. To koselokore, reaction mar Yona donge dipari dinogone Nyasaye erokamano mobedo mamor, mobedo gi ilo. Bende Yona notimo mano? Yona nokotimo mano ka wasomo chapter 4 verse

Wachno nodonjo nochogo Jona ahinya, mi iye owang'. Omiyo nowacho ni Ruoth Nyasaye niya, A Ruoth Nyasaye, kane pod an thurwa, donge, donge nawacho ni ibiro timo gima kama? Mano emomiyo natemo ringo mondo adhi Tarshish, nikech nang'eyo ni in Nyasaye ma jang'wono. kendo ma kecho ji. Iyi ok wang' piyo, kendo inyiso hera mosiko, bende chunyi lok chuma kuom kelo ni ji masira. Eh, verse 5. Mm. Kaw ngimana, a Ruoth Nyasaye, ka ber katho moloyo bet mangima. Erokamano.
Kar Jona mondo obed mamor kendo koro iye owang'. Koro ing'e ni kaka dhano inyalo penjo to kare ne nowacho wach mar ang'owa. Iye owang' nikech jogi otimore nadi? Olokore. Ong'eyo Nyasaye. Jok mane mabor gi Nyasaye. Olokore ma koro lamo mana Nyasaye gitweyo gi lamo. To most of the time ka higa chakore, kanisni mathoth chakoga higa gi tweyo gi lamo nikech nyaka wa seek face of God through prayers and fasting and praying. To jok moko wacho ni eh yawa 21 days I cannot pray ok anyal fast. To nyaka wachodre mondo wamany Nyasaye gi chunywa te moloyo higani En higa mang'o mabiro timore nationally? En higa mar higa mar election. Sani ema onego walame moloyo kaka walemoga cha, nikech jachien ni oko, jachien is ready mondo otimre nade? Opuk remo ma innocent blood Haleluya. Be uwinja? Apa ni unte un Kenyans kendo useng'eyo gik moko matimore ka. Waparo 207 kaka ne piny chalo. To sani bende uneno ka jachien operate in a very high level. To nyaka ibed in the spirit mondo ine. Only when you be praying and fasting. Talk prayers ma 5 minutes. Mano takes you nowhere. Haleluya. Prayers ma dakika abich onge kuma teri ni Nyasaye erokamano achiew adhi e tich gwedha irita isewuok idhi e tich takes you nowhere. Ja Kristo nyaka ichodri oko mi lem gi tweyo tweyo gi lamo mano ma Nyasaye winjo. And so many churches are doing that sani. Jok moko lemo 21 days prayer and fasting seeking God's face. Our church we are praying now for 21 days seeking God's face. Other places mwang'eyo 40 days kimanyo wang' Nyasaye praying for our nation mondo kwe obede nikech ka kwe onge piny ni jokristo bedangu bi kata mana e lamo bedangi wuok e odi ni dwa dhi lamo st stevens ibiro luwo kanye onge yo mibiro luwo ka chaos nitie to ji negore ji gore But we need to pray for this nation mondo Nyasaye omiwa ng'owa kwe ma en kende monyalo chiwo. En bende momiwa president ma en owuon osetimore nade? Oseyiero. Nikech wan wanyalo nyagore, iwacho oo oh, kiang'o kiang'o, mago te ibiro wacho, to ma Nyasaye oyiero chande ema biro bedo ang'owa e kom. So Christians, brethren, owetega gi nyiminega, onego wakaw sechewa ka wasik uh, faith mar Nyasaye mondo okelnwa kwe makende. Ka loso ka chiegni tieko ndalogi jachien operate a very high level mokwongo kuom nyithiwa owito nyithindo kabisa jonyuol thagore chulo fees timore nadi ikawo nyathi ipuonjo dhi nyaka university igone nyasero kamano ni o oh, wuoda ni biro wuok ama nyara ni biro wuok kure E university Eden ma nyithindo timo nade be kethore moloyo. Nyako ma iwuok odhi e university en kodhi oseyudo chuo ma aredi. And most of them nikech nogi bedo brought up bende maber donjore adonja e gigo. Ma after four years nyathini duogo e ot no graduate to koni osetimo abortion kata nyadibich to inti kia you are very innocent you don't know. Omiyo magi emomiyo nyaka wakaw sechewa mar ang'owa mar lamo gi tweyo ka wamanyo wang' Nyasaye kendo ka watero gigi ne Nyasaye mana e lamo nikech in ok inya nya, nyathi mosechopo 21 years dangi dangi rite ka en e university be dangi ng'e gima dhi mbele ok inyal ng'eyo To sechego in imanyo ginene ikaw loan mathoth left right center ok inyal kata breathe ni nyathini ni kanye nie university kari miyo mana jok moko mon nyithindo kethore marach but en skim mar ang'owa mar jachien it is just the enemy ema dwaro mondo gikethre ma ka nyathini nowuok e university owuore osedonje njaga omadho kong'o to otimore nyathi matin Kendo nyithindo ma nyiri okethore mokethore mowuore. Lakini those who will trust in the Lord and who will keep on seeking the face of the Lord, the Lord will answer your prayer. Biro rito nyathini, kati ionge manadi, kati ionge en maybe 100 miles away from you, kata en mana UK wherever, Nyasaye pod biro rite nikech ang'owa itiyo tich mar go chongi piny kisik the face of God. To kok inyal go chongi piny ma chongi ok obuth e lamo. Hey, my brother. Ah, uh ah. -uh. Nyaka walokre. We must change. Yona notimore nade? Ka nosewacho ne jogi, jogi ne kia kata Nyasaye. Wan maber ber ka un usewinjo wach Nyasaye. These people had never heard about God. But kane Yona osiemogi, transformation that occurred ni everybody kendo go milome nok en mana ni ot achiel aa uh-uh. the whole village I'm assuming ni ne nigi chife maybe chife nodhi gi, gi opororo kagoyo milome milome e, kama kama kama otimore nyaka wadonje lamo onge ng'at ma nopingo kata ng'at adi kata ng'at achiel To wan jo Kristo masani idwa pingo mani ai 21 days. How can I fast for 21 days? Jogi tugo kodwa. Huh? Jogi paro nang'o? The grace of the Lord is sufficient. Inyalo fast kata those 21, 21 days bende ok ine. Of course it is not dry. Godhiambo to nyaka ikawe gimoro but you can miss your breakfast and lunch. Donge jowete donge nyalore? Eh, to bende ka you on drugs maybe you continue with your drugs and you take Chiemo matin but in a speed gi mood of ang'owa of prayer. Koro waseringo kuom Nyasaye marom nade? How have we run away from the Lord? Gi timbewa, wich teko, jomoko kumo ka bok walem, you are not praying. So ka koro ok ilam, tibiro bedo machiegni gi Nyasachi nade? How will you know ni ma e dwaro mar Nyasaye in your life ka kata seeking God chande ema you don't know. Nyasaye mondo okonywa jowete mondo wamany uh, the face of the Lord. Wanyalo penjore maswali ni why was Jonah running away? Asewacho ni was running away nikech jo Nineve nosandogi kinde ma pod ne gin e thim. Koro omiyo en be odwa chulo kuoro. To donge en kaka dhano, donge wan be wajochulga kuoro? Donge? Donge idwa mondo ichul kuoro? Ni ng'ane notimona kama, in be koro idwa chulo kuoro. To kuoro muma wacho nang'owa? Ha? Vengeance you leave to who? To God, ok in. To kiwene Nyasaye, Nyasaye mabiro chulo kuoro molo kata in. En odwa chulo ang'owa? Kuoro. Koro purpose mar the book of Jonah, what is the purpose? Purpose mar kitabuni Or act as warning to the hearers and to believers like us ni there's nothing mwanyalo timo ka Nyasaye ok otelonwae. Omiyo ok inyal ringo Nyasaye. You can never run away from God. To kata kisomo muma Psalms 139 ok abi donjo kanyo. Talks of that. Psalms 139. Onge kuma inyalo ringe ma Nyasaye onge. Kata kidhie mana e bwo pi. Donge Jona no, no, nolute nam. Donge Nyasaye pod nen kode? Omiyo kata in kata idhi mana e bwo nam, eh? ok ibi ringo Nyasaye. Kata idhi mana e thim, ma nobody is there, Nyasaye pod timi nadi? Pod neni. You can never run away from God and you cannot run away from death. Omiyo ja Kristo, los ngimani gi Nyasachi, nikech Nyasaye nyalo duogo samoro amora ma en ema oyiero. Opak Yesu. Ok wanyal wacho ni obiro biro kuom jok moti kende. Okawo kata nyithindo. Donge ang'isi nyocha, nyocha ni Saturday mokalo ema nayiko nyar owadwa. Nyako ma pod tin. Nyasaye okawo. To in ma pod Nyasaye oweyi. Oweyi ni mondo itim ang'o? Ilos richoni. Ilos kindi gi Nyasaye. Mondo kobiro duogo to yudi ka in tayari mar dhi kode e polo. Another purpose mar the book of Yona, ong'isowa character mar Nyasaye. Karakta mar Nyasaye ni kata ka ng'at ma jaricho ma richone lich e piny ka, lakini kolokore to Nyasaye will turn to him ha? and listen to his prayers kolokore. Apa ni mana I'm, I'm clear? Eh. Kilokori kende kata nibede ni ineko mitimori nade nade gik madongo dongo itimo lakini kilokori To Nyasaye biro miya second chance kendo obiro ruaki. Hallelujah. Omiyo wa serve a God of a second chance. Ero, uh, waduoko ne Nyasaye erokamano ni ok omor with the death of a sinner. Emomiyo omiyo wa second chance to repent. Another purpose is that God is very consistent with his dealing with humanity. Nikech nohero humanity emomiyo no no no emoyweyowa Nikech noherowa to nochweyowa mondo wabed gi fellowship kode but we chose to walk away from him but omiyowa nafas ni kilokori to en jang'wono obiro winji kendo obiro weni richoni richoni mana kaka nowene joni ne joni neve kane gilokore Nyasaye nowenegi richogi. Nyasaye mondo obed jakori. Pare ni higani chak mana gi ruoth kimanyo wang'e. Haleluya! To en ema obiro wuotho kodi. Onge gima tek. Gik moko te Nyasaye ka wawe lwete to omiyowa teko mar timo kendo tieko. Omiyo jowadwa ka tieko, iseringo kuom Nyasaye marom nade? Maybe chal kaka Yona, Jona. But Nyasaye miyi thuolo to repent mondo iduog ire. Kik iring Nyasaye nikech bende ok inyal ringo nikech oneni. Haleluya. To omiyowa thuolo mondo wadog ire. Ka ang' idog e odi tisome Zaburi 139. biro nyisi kaka you can, there's nothing minyalo timo ka Nyasaye onge to ok inyal run away from God at all nikech en ema nochueyi ong'eyi kata kane pok nonyuoli omiyo ok inyal ringe haleluya Nyasaye mondo omed konyowa mondo wamed manyo wang'e mondo wadog ire ka watimore nade Ka wa repent, ka wadhi ire ni Jehova wenwa richowa to obiro wenwa walam. Nyasachwa kendo wuonwa, wabiro iri kwaduoko ni erokamano kuom puonj mimiyowa kendo nyisowa ni Ruoth ok wanyal ringi kata matin, bende onge kuma wanyalo dhiye mok inyal chopo. Omiyo amedo kwayi ni mondo imed konyowa wamed manyi Kendo wamed donjo e lamo matut nikech Ruoth, ka wamedo manyi matut, to eka in bende ibiro bedo machiegni kodwa. Erokamano Jehova, imed puonjowa wachni mondo wachni onyae e chunywa nikech in ema inyalo gik moko duto. Kwa medo miyi luoro, kwa medo miyi Uh, heshima nikech onge Nyasaye madang wapim kodi. Erokamano kuom wachni, erokamano bende kuom nafasi mimiyo jowete mondo obi ka mondo owinj wachni, imed gwedhogi kendo ka gibiro dok e miechgi Jehova, itelnegi ibed kodgi. E nyingi Ruoth Yesu Kristo akwayo. Amen. Thank you, Lord.